Wel, helo bawb, croeso mawr i chi gyd, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Na i gyntaf gyflwyno'n hun, Sian Elin Williams yn enw i, a dwi yma ar ran gwyl hanes Cymru blant, yn holi dyn arbennig iawn. Neb llai na'r brenin Harri Tudur, Harri'r Seithfed, siwmai Harri? Uh, bore da, bore da. Sut ydych chi? Iawn, diolch yn fawr. Ydych chi'n iawn, bore ma? Ydw, diolch o galon i chi. Da iawn, da iawn. Wel, ni wedi cael tipyn o gwestiynau, Harry, er mwyn gofyn i chi am eich bywyd chi. Gwych, gwych, cariwch chi mlaen. Diolch yn fawr, ond gai i ddechrau os gwelwch yn dda, drwy ofyn i chi, Harry, wel, gai, gai alw chi'n Harry i ddechrau, yw'n iawn? Wel, yn nheitl swyddogol yw, yn Saesneg, Henry, by the grace of God, King of England, France, and Lord of Ireland. Ond gewch chi fy ngalw i'n eich mawr hydy. O, oh, mawr hydy, diolch Harry. Mhm. Diolch yn fawr iawn, diolch. Wel, fe wnaethoch chi dreulio'ch plentyndod yng Nghastell Penfro a Chastell Rhaglan, yn do? Um, pa atgofion sydd gyda chi o dyfu lan yng Nghymru? Atgofion o dyfu lan yng Nghymru, nawr te. Mewn doi gastell splennid iawn. Wel, ges i yngeni yng nghanol rhyfel, cofiwch. Y rhyfel rhwng dau deulu, teulu'r Lancastriaid, y teulu o'n i'n perthyn iddyn nhw, a, a teulu'r Efrogiaid. A O'n i ddim, mewn gwirionedd, mor ymwybodol o'r, or rhyfel yma rhwng y ddau deulu. Ges i magwraeth, dechreuad o leia hapus iawn, yn tyfu lan gyda, gyda mam a wncwl Jasper yng Nghastell Penfro. Ie, doedd Dad ddim gyda ni yn anffodus. Oedd y efyrogiaid wedi i gipio fe, wedi mynd â fe i'r carchar yng Nghaerfyrddin. Ond wedyn, yng nghanol y rhyfel yma, ges i fy nghipio gan yr efyrogiaid, fel cafodd Dad i, i gipio, ond daethon nhw â fi i Gastell Raglan Castell ysblennydd iawn, castell gwych, lle roedd bonheddwr o'r enw William Herbert yn byw. Nawr te, er bod William Herbert wedi fy nghipio i o fy nheulu, na, edrychodd e ar fy ôl i yn, yn dda iawn, a ges i magwraeth reit dda, gwed y gwir. Oedd uh, William Herbert wedi dysgu llawer iawn o bethau i fi yn fy nghyfnod i, mwy na lai fel carcharor, ond nath e yn rhy ni fel, fel mab iddo fe ei hun. Dysgodd e llawer iawn o bethau i fi fel darllen a ysgrifennu a oh. sut i farchogaeth. O, oh, oh, oh, pleserus iawn. A sut i siarad Cymraeg. Felly ro'n i nawr yn siaradwr Cymraeg ar ôl bod yn byw yng Nghastell Rhaglen. O, cyfnod arbennig, ac eto, ro'n i'n gwybod mod i yma yna fel carcharor mewn gwirionedd. Yeah. Mm.
Felly, pryd nawr te, yym, Harri, pryd wnaethoch chi ddod yn ymwybodol y gallech chi o bosib fod y brenin nesa?
Wel, nawr te, fi oedd mab hynaf, teulu'r Lancastriaid, felly o'n i'n ymwybodol iawn o oedran cynnar iawn, oedd mam wneud yn siŵr mod i'n gwybod y gallen ni ryw ddiwrnod dod yn frenin. Ac felly, uh, roedd yr holl beth o, o gwmpas hynny yn, uh, yn reit beryglus achos y rhyfel yma. A o'n i'n gwybod bod refrogiaid ddim eisiau i fi fod yn frenin, a dyna pam nath nhw fy nghipio i a mynd y fi o Gastell Penfro, o fy nheulu. Ie. Yeah. Yeah, wow. Nawr te, pan ro'n i yn Castell Rhaglan, ac o'n i yna am ddeg mlynedd, cofiwch. Mlynedd Bedair oed, ges i fy nghipio. Bedair oed. Waw.
O mam, a gwncwl Jasper. A nath nhw mynd â fi i Gastell Rhaglan ac o'n i yna am ddeg mlynedd. Ond pan o'n i'n 14 oed, mewn brwydr yn erbyn teulu'r Lancastriaid, cafodd William Herbert ei ladd. ac o'n i nawr yn 14 oed yn gallu, o'r diwedd, dianc o Gastell Raglan a nes i ffeindio fy, fy ffordd yn ôl i Gastell Penfro.
Mm. Wow. Felly, fe ddaethoch chi'n ôl i Gymru ar ôl cyfnod yn Ffrainc, yn do? Fi'n iawn i ddweud hynny? Pam? O, wel, wel, gad fi weid wrth chi am, am a, ychydig yeah. bach cyn hynny yn gyntaf, efe. Dwi ddim wedi cyrraedd Ffrainc eto yn fy stori. Es i'n ôl i Gastell Penfro. Nawr te, oedd e'n beryglus iawn, iawn i fi. Oedd na pob math o gynllwyniau i fy lladd i, neu fy nghipio i. Felly, fe nes i a Cwncwl Jasper y ddianc o Sir Benfro a hwylio dros y môr i Lydaw, ac yna bues i yn Llydaw yn byw am flynyddoedd lawer, yn byw gyda teulu draw yn Llydaw, a 14 o flynyddoedd fues i'n byw jyst er mwyn dianc o deulu yr Efrogiaid. Mm. 14 o flynyddoedd, felly ie. A wedyn dod yn ôl i Gymru ar ôl y cyfnod yna uh, yn Llydaw, uh, Ffrainc. Ie, yeah.
pam dod yn ôl wedyn, oedd eich bywyd chi dal mewn perygl neu sut oedd bywyd wedi dod yn ôl? Wel, ar ôl dod yn ôl, o, des i'n ôl am reswm penodol iawn. Um, tra bo fi yn byw yn Ffrainc, Daeth brenin newydd ar yr orsedd i'r Efrogiaid, y brenin Richard y Trydydd. Nawr, doedd Richard y Trydydd ddim yn frenin poblogaidd iawn. O, na. Hyd yn oed ymysg ei deulu ei hun, yr Efrogiaid. Ac felly, dyma fi'n gweld cyfle o'r diwedd. i fynd yn ôl, a dyma oedd fy ngwir cyfle i gipio'r goron yna i fi fy hun, ac felly dyma fi yn mynd yn ôl yn, yn 1485. Es i yn ôl i gipio'r goron yna oddi ar Richard y Trydydd, ac fe lanion ni mewn lle o'r enw Mill Bay, ger Dale yn Sir Benfro. Awst y seithfed oedd hi, O ie, 'na fe, 1485. Ia. O'dd yr haul bron a mynd i lawr. O'dd 'i'n fendigedig a teimlo mod i nôl adre. A dyna oedd dechre fy siwrne tuag at dod yn frenin. Hmm. Waw.
Wel, i ni yn gwybod, fel chi wedi sôn, am Richard y Trydydd a bod chi wedi llwyddo i drechu fe mewn ffordd. Mm -hmm. um, ond, sut wnaethoch chi godi byddin, Harry? Ah, wel, dis i a byddin bach gyda fi o Ffrainc. Oedd yna bobl a teulu draw yn Ffrainc a o'n nhw'n fodlon ymladd drosta i ac yn credu'n gryf yn ddyfu ac, ac yn fy nghefnogi i a fy nghais i fod yn frenin Lloegr. Hmm. Ond, roedd angen mwy. O'n i'n gwybod yn iawn, oedd Richard y Trydydd a byddin cryf iawn, lot o filwyr, felly roedd angen mwy arna i. Ac felly, fe nes i teithio Cymru ar y ffordd i Bosworth. Es i trwy Hwlffordd, trwy Aberteifi, Llanbadarn Fawr, Machynlleth, a Mwythig hyd yn oed. yn galw yn y lleoliadau pwysig yma a gofyn i'r bonheddwyr am eu, am eu gwir i ymladd dros dy fi. Ac ar y cyfan ro'n nhw'n reit uh, cefnogo ac yn fodlon rhoi i milwyr nhw i fy nghefnogi i i fod yn frenin. Pam ych chi'n meddwl hynny, Harry? Pam ych chi'n meddwl bod nhw mor barod i ymladd gyda chi? Oedd rheswm chi'n credu?
Wel, o'n i'n Gymro. O'n i'n Gymro cadarn, gyda gwaed Cymraeg yn pwmpio trwy fy ngwythienne. O'dd Tytci Owen Tudur yn dod o Ynys Môn. Nawr te. Felly roedd gwaed Cymraeg ac ro'n i'n siarad Cymraeg, yn hedfan baner Cymraeg, ac felly ro'n nhw'n ddigon parod i gefnogi Cymro, ac o'n nhw yn llawn eisiau gweld Cymro ar yr orsedd yn Lloegr yn well na'r hen Richard y Trydydd yna. Ie, oh. felly ro'n nhw'n ddigon parod i ymladd dros dy fi. Mm. O, oh. wel oeddech chi'n teimlo'n ofnus mynd i ymladd mewn brwydr fawr yn erbyn brenin Lloegr? Oedd yr ofn yna ynddo chi neu oedd, oedd gymaint o angerdd ynddo chi o'ch chi'n iawn? Wel, i chi'n gwybod beth, o'n i'n gwybod y bydde byddin cryf iawn gyda Richard y Trydydd, mm. ond ar y ffordd i Bosworth, mewn lle o'r enw Mathafarn, nes i cwrdd â dyn arbennig iawn. Okay.
Rhoffwyd, dyn oedd yn gallu gweld i'r dyfodol. Mm. Dafydd Llwyd. Wow.
Un o'r proffwydi gore i oes. Ac es i weld Dafydd Llwyd, a dywedodd Dafydd Llwyd wrtha i, Mai fi oedd i fod y, y brenin nesaf. Wow.
Oedd hwn yn newyddion gwych i fi, achos ro'n i'n awr yn gwybod bod Duw ar fy ochr i. Ac felly gyda hyder es i mewn i'r frwydr yna, er bod tipyn yn fwy o filwyr gyda fe nac oedd gyda fi. O'n i'n gwybod hynny. Mm. Mm. Wel, allai ofyn, Harry, sut frwydr oedd hi? Sut fath o frwydr oedd hi? Oedd hi'n ddiwrnod caled iawn. Oedd gan Richard y Trydydd rhyw ddeuddeg mil o filwyr Hmm? Ac oedd gen i rhyw 5,000 o filwyr. Wow. Llai na hanner beth oedd gyda Richard y Trydydd. Wrth gwrs. Hmm, o'n i'n gwybod bod hwn yn mynd i fod yn frwydr caled ac mi roedd hi. Diwrnod cyfan, blinedig o ymladd a brwydro gyda'r... Ond, yn y diwedd, llwyddon ni i ddal ar Richard y Trydydd, a wedyn dath i lawr i frwydr rhwng Richard a fi, ac yn y diwedd, nes i llwyddo. i'w ladd. Mm.
Mm. Waw. A... Fe ddes i yn frenin. A dod yn frenin Lloegr. Mm. A fi mm-hmm. weld, chi wedi dod â'ch coron gyda ni heddiw. Wel.
Waw.
Bydawodd Richard y Trydydd i goron yn gorwedd ar y llawr.

cyfnod hapus iawn. Nawr, wrth gwrs, cyn dod yn frenin, nes i addo i bawb y byddwn i'n dod â heddwch i'r deyrnas. A dyna wnes i. Nes i briodi Elizabeth o Efrog. Nawr te, a chyfnod hapus iawn, iawn, iawn gafon ni'n dau gyda'n gilydd. Ac felly teyrnasiad hyfryd iawn a hapus iawn. Oedd wir, oedd wir. O, da iawn.
A wedyn cwestiwn arall, sut wnaeth eich teyrnasiad ddod i ben? O, oh, wel, yn syml iawn. Nes i farw. Ar yr orsedd oedd yn rhywbeth prin iawn yr oes yna, y rhan fwyaf yn cael ei lladd mewn brwydre, ond nes i farw o afiechyd o'r enw tuberculosis ym 1509. Hebrill 21 oedd hi, yn cofio'n dda. Ie, afiechyd eitha cyffredin ar y pryd. Lot o beth, so chi moyn gwybod. Ond o'n i'n 52 mlwydd oed, ac o'n i wedi bod ar yr orsedd 24 o flynyddoedd. Mm.
Da. A wedyn o'ch chi'n sôn ar y cychwyn am eich tad chi, a bu farw eich tad chi'n do? A mae disgyblion eisiau gwybod sut fi oedd eich tad farw. O, trist iawn. Cafodd e ei gipio, fel wedes i, gan yr Efrogiaid a'i roed yn y carchar yng Nghaerfyrddin. Nawr, beth oedd yn lledu o gwmpas y lle ar y pryd, ond y pla di oedd yn cael ei lledu gan y llygod mawr. Hmm. Ac yn anffodus, buodd dad farw yn y carchar yng Nghaerfyrddin. o'r pla di. Ie wir, a dyna sut buodd e farw. Felly nes i fyth gweld dad o gwbl, achos buodd e farw cyn i fi cael fy ngeni hyd yn oed. Ie, siom a thristwch mawr. Ie, odi, a rhywbeth ofnadwy iawn. Um, Wel, symud ymlaen i rhywbeth bach yn fwy calonogol, a fi'n joio'r cwestiwn yma. Pa fath o fwyd oeddech chi'n fwyta? Fel brenin nawr, pa fath o fwyd oeddech chi'n fwyta? Wel, ro'n i'n gwledda y tipyn. O, no, no, yn wir. Yn ymwedig ar ôl dod yn frenin, gyda'r holl arian oedd gyda fi, wrth gwrs. Um, bita lot o gig, cigoedd yn bennaf, dwi'n meddwl, gyda lot o lysiau o'r ardd.
Alarch oedd y ffefryn, os dwi'n cofio'n iawn, wedi i fylysu gyda mel. Mm, mm, mm. O, oedd pethau fel tomatos a, a tatos o'n nhw heb hyd yn oed cyrraedd eto. Felly, na, ond ie, yeah, rhyw gof am alarch sydd gyda fi. Mm. Mm.
A nawr, fi'n cofio chi'n sôn hefyd ar y cychwyn am cyffylau ag ati. Pa fryd oedd eich cyffyn chi? Oedd chi bryd penodol? O, dim un penodol, oedd llawer iawn o geffylau gyda ni yn y stable, ac ro'n ni'n dueddol o fynd am y, am y ceffyl oedd, oedd yn edrych yn, y, y, y mwyaf heini a'r, a'r mwyaf ar y pryd oedd yn neud i fi teimlo y, y mwyaf urddasol posibl. Ie, yeah. a, a mab oedd yn, uh, oedd yn hoffi ceffylau yn fwy na fi, ie, yeah, ie, yeah, wir, ond na, oedd, oedd fawr ots gen i fi, dim ond i fod yn gallu fy nghario i. Mm. Wrth gwrs.
A wedyn, cwestiwn bach eitha' gwahanol fan hyn, ond wnaethoch chi dienyddio unrhyw un? A os do fe, pwy? O, nawr te. Wel, yn bersonol, neb. Wel, heblaw am un, efallai, yr hen Richard y Trydydd yna, yn y frwydr, ond nid dienyddiad oedd hynny. Nawr te, Nes i fyth dienyddio neb yn bersonol, ond nes i roid gorchymyn i ladd rhyw ddeuddeg o bobl, yn bennaf oherwydd eu bod nhw'n cynllwynio yn fy erbyn i, yn cynllwynio i fy lladd i. Wedyn, digon teg, o'n i'n meddwl. Okay. A cwestiwn fach arall yn fan hyn, cyn i ni orffen, un o'r cwestiynau diwetha, Harry, mae'r yeah. sgwrs wedi hedfan. Sut wnaethoch chi drin eich pobl?
Wel, o'n i'n meddwl mod i wedi trin pawb yn deg iawn. Oedd hi'n gyfnod hir iawn gyda fi ar yr orsedd a, a chyfnod hapus iawn a chyfnod llewyrchus iawn hefyd, gyda lot fawr o arian yn dod i mewn, a nes i llwyddo i, i dalu yn ôl fel petai i'r bobl oedd wedi fy helpu i ddod yn frenin. Yeah. Felly nes i trin pawb yn deg, ac roedd pawb i weld yn hapus iawn. Mm. Oh,